mm. zwi amba uri vha wo sendela kule naye musi a tshi u kwata musi o no kwatuluwa o ḓo kula u sendela mm. zwino holani u dzula u lavhelela u vhona uri iwe wo no kwatuluwa mm. ene u dzula u to lavhelela uri ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe musi ndo mu khakhela hoyu muthu ndi fanela u thoma musedza uri o kwatuluwana nda kona u sendela tsini naye zwi amba uri nda kona u bvisa maipfi anga avhuḓi khaye ndi tshi khou mu setsha uri o no kwatuluwa tshoṱhena sa zwine nda khou mu vhonisa zwone a vhona no kwatuluwa ni ḓo wana a khou sendela tshi vho sea a tshi vho a zwino ndi ngazwo ndi tshi ri a ri tshi linga u tou konḓelelana Ae, vhupfuloni a ri tshi linga u konḓelelana ri tshila nga uri ri ḓo khakhelana mara ri fanela u dovha ra farelana u itela uri vhutshilo vhu kone u gai futhi phanḓa ngori a ri tshilete zwa murahu

Na- dza dza- dza 96 vani vhe vha na 96 96 Vhone vha ndi dza kalesa. 96 nyana ya tsini hafha Eh. zwino zwino kuvhani ya bemiya ndo ndo vha malaho kale kale ngei murahurahu hu si nga iyo 96 zwino Yeah. mara ndi kwamba hafha zwa 96 Eh. ndi nga 96 nga dzi 31 dza novemba vha nkhakhela nga dzi 1 dza 2000 mm. vha nthaha nga dzi 13 mm. dza ṅwevho dza vhu 10 mm. vha nthwa nga mpama nga nga 2014 nduri vha nda dza nnḓa mvula yo vha i tshi khou zwi khou ṅwaliwa kha dayari zwi khou ṅwaliwa kha dayari hu na ḓuvha ḽithihi ḽine na no vha dina ni tonga no vulela ku radio hu tshi khou ambiwa no ku vulela nga tshifhinga tsha musi hu tshi khou ambiwa mafhungo hafhaḽa kha radio vha ḓo thomoni vhalela zwone vhone vha kha ḓi humbula Eh. zve vha nyita eh. nga 1960 eh. na zve vha nyita nga 2000 na zve vha nyita nga 2011 na zve vha nyita nga 2014 vha kha ḓi zwi ḓivha zwilo zwithu ha bethe a thu hangwa vha vhalelwa zwoṱhe vha vhalelwa na zwe vhone vha humbela pfarelo mm, na zwine vhone vhono zwi hangwa vhono zwi hangwa vha tsha zwi ḓivhelwa mm. vha zwi vhuyisa hangei murahu mm. zwino vhone arali vha tenda u dzhena khazwo thi vho khakha mm. zwi kha ḓi vhuyedza mini ra zwithu nge muraazwitshavhuyedza naho ra zwi vhuyisa mm. problem yone nda reraho ra i solva i ḓo vhuyisa mini ngori maḓuvha one ṱuwa o fhela mm. na dakalo ḽa ḽeḽi ya ḓuvha ḽo ita mini ḽo ṱuwa a ri nga dovhi ra ḽi vhuyisa uri ḽi ḓe hafho ḽi ri thuse hafho kha hezwi zwa vhuya phanḓa a ri koni ni tonga sa musi ni tshi khou pusa weli bara i si na vhili lowa munaiphusa yo thavha ni ngona fhasi hu ḓo neta inwi ni tshi khou phusha mini wilibara i si na vhili naiphusha yo thavha ni ngona fhasi eh. a huna hune na khou ya hone eh. vhoṱhe vha ḓo ya vha tshi kamaḓi vha tshi vhuya ine ni tsheno ima hanefhala eh. fhethu nthihi ura ita kuliwi na zwigubu i fanela u tou takuwa nga milenzhe yayo mm. Zwino vhutshiloni vhili ḽawe ri konḓelela u dzula tshifhinganyana ri tshi khou kwea kono kuḽa kuvhili kavhe aka gidima ra thusana u isa phanḓa na vhutshilo hmm. a i humele murahu ngori tshisima tshi phanḓa kana paipi pa hmm. ri fanela u huma ri paipi ra ka maḓi ra vhuya ra ḓa ra shumisa ndi vhutshilo ndi vhutshilo a ri nga livhuli bara vha songo ingala badani yo wisa vhili hmm. a vha ngali kha vha to dzula fhasi vha kwe vhili ḽavho yes vha takutshedze lwendo lu ye gai phanḓa Phanḓa. ri khou amba nga vhutshilo ngori vha iṅala a sa ḓo no maḓi ndi vhone ndi vhone Mm. vha khou zwi vhona thi thi yo wilibara yo hwala zwigubu zwa yo maḓi hwala zwigubu zwa maḓi ende hu fanela u ṱambiwa hu fanela u nwiwa hu fanela u kuvhiwa hu fanela u shuliwa Mm. u tea u hu ha- ḽiwa kana ha korupiwa na u ḽiwa nga mini vhone na vhone vheri havho libara thina ndavha nayo a vha na ndavha nayo mara ndi yone ine koo vhakela maḓi Mm. ku amba mufumakadzi Mm. ndaa vha songo mu kulavhili vha songo mu kulavhili ndo fhedza